Oldumı? Eşitilemı? Bilmeyim. Yaxşı. Meraba eyilerim. Bu yazma o qadar elnen yazmaq bezdim ki, mına kamera boyunca yazmaq er şeyni qarar aldım. Şunıñ içün öyle keliñiz teşkireyik, olurmı, yoqmı, öyle format, öyle yazma. Esas mevzumızğa keçeyik, bu olıp keçken qısqa metrajlı film taqdimi, Canlı radio teşkil etken filmi. Başında keliñiz biraz Yağlap bereyik. Canlı radio aslında tedbir keçirmek, teşkil etmek ayrı bir istidatı bar. Bunı daima qayd etem ki, sade bir azbar yerçiği olsa ya da bir tantanalı mekân olsa da, olar Büyük bir, nasıl deyim, estetik dadınen şunı abadanlaştırıp, bezetip olalar. Acayip. Mence, şu tedbirlerniñ eñ böyle elmazı, bu tedbirniñ musafirleridir. O qadar şıkmız, zemaneviymız, dülbermiz, şaşıp qaldım, kerçek aytam. Endi daa nelerge şaşıp qaldım. Bir qaç adam meni bile eken, menim kim olğanımnı. Nen bilesiz, manavi çeburashka dayın er selâmlaşqanına şaşıp qalam. Yazıq ki, Naciye hanım meni bloger olaraq çağırmadı, armançıqnıñ hadimi olaraq çağırdı, işte, müdirimiz kelip olamadı, men onıñ yerine. Kelip oldım, qısmetim çıqtı, amma bu biraz kederli. Filmniñ özü ne eken? Aman-aman otuz daqağa yetken bir film. Ebet, bu vaqıt içinde çoq mevzularını, bilmeyim, qaramanlarnıñ ikâyelerini açıqlamazsan, bu müelliflerniñ bir qararımı, istegimi ya da uzun bir film, uzun bir kino çıqarmaq çareleri yoqlar, bilmeyim. Ve ümüt etem ki, ileride uzun, eki, saatlı film olıp çıqar. Bayağı maqale ya da aslında şu film aqqında metin oquğan soñ onı maqtaylar, adamlar maqtaylar, buna tek sevinmek mümkün. Amma men maqtavcı degilim. Men mısqılcıyım, degen dayım. Nege? Birisi dedi de, mısqılcı. Mına, keliñiz, bir parça mısqılayıq. Filmniñ eñ müim fikri, yabancılarğa Qırım toprağı satılmaz. Olsa da, ne içün ya bu, ebet, kerekli? aktual bir fikri yaşlarnı yamanlap añlatıla. Mına bütün film müellifler bizge ne aytmaq isteyler, mına yaşlar, sizler, gençler, siz doğru yaşamaysıñız. Biz ise yahşımız, biz doğrumız. dinini, urf-adetlerimizini, er şeyni kütken bir kişimiz ve ilâhre, siz ise yamansıñız, yaramazsıñız. Müellifimiz, rejissörımız o, ğaliba, Qırımnıñ kelecegi aqqında bayağı qasevetlene ve şunıñ içün öyle bir vasiyet olaraq, ebet, yaşlarnı ögrete, amma yaş nesilge tek menfiy taraftan baqa. Şu vaziyet meni biraz sualleştirdi, nasıl aytayım, em incitti. Men ta o qadar yaramaz degilim, bilirim, ğaliba. Ebet, menim de menfiy bir taraflarım bar, men baldan tatlı degilim, amma ta o qadar yamanlamaq yol bermez edim. Mına canlı radio mühlisleriniñ yarısı bu gençlerdir, bu yaşlılardır ve olar o qadar faaller, o qadar mulâyimler, atta filmni çıqarğanları, biz film aqqında film baqqanda. Köresiñ de, bayağı adam gençlerinden. Ne içün ya? Olarğa baqıp, müellif hep öz yolundan ketken. Añlamadım, añlamadım. Film baqqanda, bilesizmi, onı teatrden çıqqan adamları yapqanı duydım. Ne içündir? Çünki bayağı yerleri böyle çaynap-çaynap añlatılalar. Ayrıca mına filmniñ soñki qısmı, anda böyle qaraman büyük bir felsefiy tüşüncelerge dala ve bütün bu fikirlerin, fikrilerini ve bütün bu tüşüncelerini biz eşitemiz. Men yapqan olsam, asılda şunı alar edim, şu sesini alar edim, diye soñki daqaları sessiz berer edim. Ayda yaşı bitayı aytqanı, daa bir qart aytqanı, baba nasiatları qalsınlar, amma baş qaramannıñ has fikirleri böyle de sessiz qalsalar, mence daa meraqlı olur edi. Biz bu, bilesizmi, özümiz endi bu o adam ne aqqında tüşüne, şimdi ne yapacaq, qayda baracaq, nesini qıdıra, sual qoyar edik, tüşüne edik. Meselâ, film aqqında levha baqqanda, eñ soñki, bilmeyim, otuz saniyemi seyircine köre, onıñ aldına tarlanıñ ortasından birev kele yata. Ve şu otuz daqqa iç bir şey, ne seslenile, ne de añlayışlı ola, adam kele beri yañı, biz atta onı ne betini köremiz, ne başını köremiz, tek böyle bir şekil, adamnıñ silueti körüne bile ve o bizge yaqınlaşa, yaqınlaşa. Men şu otuz saniye Şimdi ne olacaq? Bu kim eken? O bizge ne aytar? O ne yapar? Tolusınen suallerde bulundım ve eñ meraqlı, filmniñ eñ meraqlı qısmı şudır, böyle sessiz qısımları olsalar, daa tesirli olur. Yaqında Atta mına şu film taqdimi keçken soñ, yani bizimkiler ne çıqaralar eken, qıdırıp başladım ve ebet, ahtem ağamıznıñ Qaytarma ve Yabancı duası, Çujaya molitva, degen filmlerini baqtım. Soñ mına. Mıqlar filmni. Mıqlar aslında sessiz, aslında iç bir söz aytılmağan, o da qısqa metrajlı, aman-aman on altı daqqadamı, yoqmı, bilmeyim, şimdi aytmam, amma er şey sessiz keçe. Şu sessizlik o qadar celp ete ki, o qadar tesirli men içün, bu balaçıq kim eken, Şumlıqlar ne kerekler, olarnı ne toplay eken, tüşünip-tüşünip bir oldım, işte böyle. Müptelâ ise bam-başqa tarzında. Ne aytayım, ne tileyim, ardı körülsin. Eger daa şu filmni eyileştirmek olsamız, keliñiz, bir areket yapayıq da. Sizge ise ilerim ne aytacağım, ebet, bu videona layk, repost, tefsir, uydurum. Körüşkence, öyle.